Eýfel minarasy, aşygyň we owadanlygyň nyşany diýip hem biliner. Gowy, emma nädip boldy-da näçe tonnyk uly demir ýygyny? Bu ullakan köçe ýagtylygy. Bir ýüz ýigrimi ýedi ýaşynda bu Eýfel adamlar üçin romantik nyşanyna öwrüldi we bu güne çenli üç ýüz elli milliondan kän adamyny Çekit ýaly özüne çekdi. Bu Eýfel bu gün dünýäniň pul bilen iň kän görülmäge gidilen ýadygärlikler adyna eýe we ýaňky aýdanlarym bu gün sungat we bezeg ýadygärligi diýip kabul edilen Eýfeli pese düşürmek üçin aýtmadym. Sebäbi birinji gurlanda Parižiň Sungat we edebiýat adamlary edil şolar ýaly aýdypdyr. Aýratyn hem Eýfel minarasyna garşy bolan bu sungatçylar diňe garşy bolmak bilen galmandyrlar. Ol wagtky ullugy üç ýüz metre bolan bu minaranyň her bir metresi üçin bir sungatçyny üýşürip, toplap, bir grup ýagdaýyna getirip, bu minara söweş açypdyrlar. Biz ýazyjylar, suratçylar, heýkeltaraşlar we Parižiň şu wagta çenli ellenmedik owadanlygyna haýran galan adamlar bolup, ähli güýjümiz bilen ulanylmajak we gorkunç Eýfel minarasyna garşy çykýarys. Muňa meňzeş sözler ýaýradypdyrlar. Diýmek, adamlar kämahal täze pikirlerine garşy çykyp bilýärler. Şunuň ýaly ýagdaýlarda Öz proýektiňize näçeräk ynanýandygyňyz, näçeräk giňiş bir gözýetime eýe bolandygyňyz has möhümdir. Bolýa, başlanda bular ýaly garşylygy bolsa-da, ony gurduran Gustaw Eýfel minarasyny nähili sözler bilen gorapdyr, bilýäňizmi? Ony piramidalar bilen deňeşdiripdir. Müsürdäki piramidalar hemmeleriň haýran galýan ýadygärlik diýip aýdylýar. We olardan has gerekli bolan bu ýadygärlik Näme üçin gorkunç bolsun? diýipdir. Minarasyny görkli owadan diýip tanadypdyr. Gurlan wagty bir müň sekiz ýüz segsen dokuzynjy ýylda dünýäniň adam elinden çykan iň uly gurluşygydy we kyrk bir ýyllap bular ýaly goramagy dowam etdi. Aslynda Eýfel minarasy wagtlaýyn gurlupdy. Parižde Fransiýa döwrüniň ýüzünji ýyl tapgyryna bagyşlanan dünýä sergahy üçin gurlupdy. We Gustaw Eýfel ýeke özi gurmady, gurdurdy. Bir toparyň işidi bu. Muny guran dizaýn firmasy ol ýyllarda dünýäniň belli uly şäherlerinde simwol gurmakda at gazanandy. Meselem, Nýu-Ýorkdaky Erkinlik heýkeli ýaly başga ýerlerde Eýfeliň goluny görüp bileris. Eýfel minarasynyň gurluşy has gowusyna ýetmek üçin edilen işler gaýtalap gözden geçirilipdir. we soň ýagdaýyna getirilip, soň ýaryşa ugradylypdyr. Ýalňyş eşitmediňiz, hakykatdanam ýaryş bar, hemem giňden ýaýran we ady belli bir ýaryş. O ýyllar geçiriljek dünýä sergähinde toplam ýedi ýüz sany tapawutly dizaýn goşulypdyr. Aralaryndan üç ýüz metr ululykda bir granit daş bilen gurlan heýkel hem bar, emma gazanan Eýfel minarasy bolupdyr. Bolýa gazanypdyr-da, näme bolupdyr? Fransiýa döwletiniň o ýaryş üçin aýran puly minarasynyň gurlan çykdaýjysynyň bäşde birini garşylapdyr. Galanyny bolsa Gustaw Eýfel özi tölemek mejburda galypdyr. Ýagny, puluny we abraýyny orta goýupdyr. Bir işe başlanyňyzda kä wagtlar munuň ýaly bolup biler. Ýagny, baryňyz-ýoguňyzy orta goýmaly bolup bilersiňiz. Gaýratlylyk, töwekgegilik, dogumlylyk gerek bolup biler. Dogumlylyk diýemde soňuna çenli gitmek ýaly gaýratlylykdan aýdamok. Töwekgeýligi gaty gowy hasaplap bilen gerek. Bolmasa, Frans Raýçediň gelen ýagdaýyna baryp bilersiňiz. Olam bir dizaýn işindedi. Paraşut ýasardy. Bir müň dokuz ýüz on ikinji ýylda ýasan soň paraşudyny Eýfel minarasynda synag etmege karar berdi. We bu onuň soň karary boldy. Eýfel minarasy belli bir zada hyzmat etmek üçin we wagtlaýyn gurlupdy we ýigrimi ýyl soň, bir müň dokuz ýüz dokuzynjy ýylda sökülmesi gerekdi. Emma Gustaw Eýfel ony geljegin bilim we tehnologiýasynyň simwoly halyna öwürmek isleýärdi. Ol sebäpden içinde laboratuar gurdy we üstüne radioaragatnaşygy üçin antenner goýdy. we onuň sökülmesiniň öňüne geçdi we ony hakykatdan hem tehnologiýanyň simwoly halyna öwürmäni başardy. Şu ýere çenli hemme zat gowy, ýagny onuň bir tehnologiýa simwoly bolmasyna düşünip bildim. Bu ýagdaýda minaranyň erkek diýip kabul etdigimize görä, Oň bilen iki müň ýedinji ýylda durmuşa çykan Erke Eýfelde düşünip bileris. Emma haçan we näwagt onuň söýgi we romantika simwoly halyna öwrüldi, entägem düşünip bilemok.